Helo, siwmai. Fy enw i yw Sian, rwy'n un o dietegwyr gymunedol sydd yn gweithio i Cyrdydd a Fro. Dyma'r pumed fideo yn ein gyfres i helpu pobl i rheoli eu pwysau. Mae'r fideo yma yn edrych ar rhesymau bod ni'n bwyta heb ein bod ni wir angen bwyd. Ein rhesymau dros fwyta. Mae'r fideo hwn yn mynd i edrych ar ein rhesymau dros fwyta. Efallai y sylwch eich bod yn aml yn bwyta er nad ydych yn llwglyd. Dydych chi ddim ar ben eich hun. Ydych chi byth yn cymryd bisgit ac yn meddwl, does dim angen hwn arnau mewn gwirionedd, ond yn parhau i fwyta beth bynnag? Mae llawer o bobl yn bwyta am resymau eraill heblaw teimlo'n llwglyd. Gall meddwl mwy am deimlo'n llwglyd, arferion a dewisiadau bwyd eich helpu i wneud penderfyniadau gwell. Does neb yn berffaith neu gyda'r deiet perffaith. Mae rhesymau hyn yn cynnwys diflastod, emosiynau, naill ai teimlo'n hapus, yn drist neu'n ddig, teimlo'n unig neu hyd yn oed fwyta wrth gymdeithasu. Mae bwyd ar gael yn eang yn dyddiau hyn. ac mae wedi dod yn rhan fawr o'n bywyde. Mae'r rhain yn bethau y mae pobl wedi cael yn defnyddiol i reolai bwytai emosiynol neu fwyta oherwydd diflastod. Yn gyntaf, efallai eich bod wedi clywed y term dyddiadu'r bwyd? Mae hyn yn golygu cadw cofnod o'r hyn rydych yn ei fwyta a'i yfed. Bydd yn helpu i nodi prydau a threuliodd mwy o fyrbrydau neu fod maint eich dognau yn fwy na'r angen. Sylwch ar yr hyn rydych yn ei wneud, efallai bydd amser penodol o'r dydd lle rydych yn fwy tebygol o fwyta pan nad ydych chi'n llwglyd. Allwch chi feddwl pryd mae hyn yn digwydd? Efallai y byddwch yn adnabod patrymau gydag ymddygiad fel bwyta wrth wylio'r teledu gyda'r nos neu fwyta bwydydd plaster uchel y creision gydag alcohol. Gall cadw dyddiadu'r bwyd amlygu arferion yr ydych wedi datblygu ac efallai na fyddwch yn ymwybodol ohonynt. Mae'n well gan rhai pobl cadw llyfr ac ysgrifennu, mae eraill yn hoffi defnyddio apiau ffôn clyfar neu i chi ddi smartffôn. Mae llawer o'r rhain ar gael. Pa bynnag opsiwn a ddewiswch, y nod yw dod yn fwy ymwybodol o'ch patrymau bwyta. Mae bod yn ystyriol yn derm y gallwch fod wedi glywed. Os ydych yn fwy ymwybodol o'ch arferion bwyta a'ch dewisiadau bwyd, mae hyn yn eich galluogi i benderfynu beth y gallech fod eisiau ei newid. Rhywbeth arall sy'n ddefnyddiol i bobl yw dysgu sut i sgorio pam mor llwglyd ydynt. Gellwch ddefnyddio'r graddfa fel hon i asesu pa mor llwglyd ydych chi. Y tro nesaf y byddwch yn meddwl cael eich hoff fyrbryd, gofynnwch eich hun, 'Ydw i'n llwglyd? A'i chwant bwyd sydd arnau neu wdw'n llwglyd. Disgwylir sgôr o 5 i 6 cyn pryd o fwyd. Mae'n iawn bod yn llwglyd, ond os ydych chi'n meddwl cael byrbryd ac yn sgorio 4, efallai dylech ofyn i'ch hun pam. Fodd bynnag, os ydych yn meddwl cael bwyd ac yn nodi eich bod ar rhif deg ar y raddfa, edrychwch yn ôl ar eich dyddiadur bwyd. Sut y gwnaethoch cyrraedd y pwynt hwn? Mae pobl yn ei chael ei defnyddio'l roi'r raddfa sgôr hon mewn lle ystyrlon, fel oergell neu o flaen y cwpwrdd byrbrydau. Mae strategaeth arall yn cynnwys gofyn y tri chwestiwn canlynol i'ch hun pan fyddwch yn wynebu'r temtasiwn. Sut fyddwch chi'n teimlo os ydych chi'n bwyta'r bwyd? Efallai y byddwch yn teimlo'n euog, teimlo ymdeimlad o fethiant neu teimlo fel rhoi'r gorau iddi. A oedd y bwyd hwnnw'n werth eu teimladau negyddol? Sut fyddwch chi'n teimlo os na fyddwch chi'n bwyta'r bwyd? Rydych yn debygol o deimlo gwell ymdeimlad o gyflawniad, ewyllys uchel a natur benderfynol. Beth fydd yn digwydd os nad yw ydych chi'n bwyta'r bwyd? Nid oes unrhyw beth yn debygol o digwydd. Ni fydd unrhyw ganlyniadau os nad ydych yn wirioneddol llwglyd. Efallai y sylwch fod dewis paned o de neu wydred o ddŵr efallai'n ddigon i reoli eich awydd am fwyd benodol, yn enwedig os nad ydych yn wirioneddol llwglyd. Gall cadw eich meddwl a'ch dwylo'n brysur hefyd helpu i reoli'r teimlad o fod yn llwglyd. Pa weithgareddau nad ydynt yn gysylltiedig â bwyd allech chi wneud?